Ech mengen, et ass elo scho e puermol haut den Owend hei gesot ginn, den Dréi an den Angelpunkt vun där Reform ass deen, dass gesot gëtt, méi laang schaffe goen oder manner Rent. An ech mengen, et ass och wierklech do, wou mer am schärfste musse kritiséieren an upaken a wou mer kënne soen, dass dat guer keng realistesch Solutioun ass, déi eis Regierung versicht eis do ze verklickeren. Ech sinn hei invitéiert haut den Owend stellvertriedend vum OGBL fir d'Secteure vum Gesondheets a Sozialwiesen, dat heescht fir all d'Leit, déi an de Spideeler, an den Altersheemer, am Soins domicile, an de Kannerheemer, an de Crèchen an esou weider schaffen. Ech versichen elo net ze vill just op déi Beruffer anzegoen, mee ech mengen, et kann een déi Beruffer och stellvertriedend huele fir dat, wat allgemeng an eiser Privatwirtschaft passéiert a wat dat do allgemeng fir Konsequenze fir déi schaffend Leit mat sech dréit. Wann ech elo déi dote Beruffer kucken, da muss mer feststellen, dat sinn elo déi Terrainen, déi ech am beschte kennen, dass et wéi all aneren Job och ganz ustrengend Beruffer sinn. Mir hu vill psychesch Belaaschtungen an deenen Jobben, mir hunn och vill kierperlech Aarbecht, déi awer geleescht gëtt a mir sinn awer och geprägt an deem Secteur duerch e groussen Deel u Schichtaarbecht. Dat heescht, et ass eng enorm Flexibilitéit, déi vun de Leit verlaangt gëtt, eng enorm Disponibilitéit. Du muss all Moment asazbereet sinn, du muss ëmmer kënnen asprangen. Wa moies ee vun der Ekipp krank ass, da muss séier ee vun de Kolleegen a Kolleeginnen asprangen, deen eigentlech e freien Dag hat. An dat alles mécht aus deem Secteur och en Deel, also e Secteur, wou et schwiereg ass, deenen, deenen, Aufgabe gerecht ze ginn. An da kënnt nach dobäi, dass nieft deenen dote Contrainten, déi d'Aarbecht u sech souwisou matbréngen, hu mer och an dësem Secteur e grousse finanziellen Drock. Et ass e Secteur, dee vum Stat zum Deel matfinanzéiert gëtt. An och hei fuere se wierklech e massive Spuerkurs. Do steet. D'Regierung zitt sech ëmmer méi do aus senger Verantwortung eraus, féiert nei Finanzéierungsmodeller an, mir spieren dat, déi sinn diktéiert erëm eng Kéier vun neoliberalen OECD-Strategien, an dat an eisem ëffentleche Gesondheets a Sozialsecteur. Dat muss ee sech dann och einfach virstellen a bedenken an deem ganze Kontext vun där Austeritéitspolitik, an där mer eis hei befannen. Dat heescht do och, wou konkret all Dag op eis Kanner opgepasst ginn, wou eis Eltere gefleegt ginn, wou déi krank Leit gefleegt ginn. Och do ass eise Staat der Meenung, datt dat kann alles vill méi bëlleg geschéien. An och do, wann eise Premierminister seet, an der Ëffentlechkeet der Meenung ass, datt seng Mamm hien och gutt grouss kritt huet an erzu huet, da versteet een, datt dat net grad zu engem Bild bäidréit vu verantwortungsvollem, kompetenten, héich qualifizéiertem Fachpersonal. A wa gespuert gëtt an dësen öffentlechen Déngschtleeschtungsberäich, dann heescht dat natierlech och, dass gespuert gëtt an der Privatwirtschaft. An dann heescht dat natierlech och, dass kloer op de Käschte vum Personal gespuert gëtt, dat heescht op hiren Aarbechtsbedingungen, op hire Lounbedingungen, dat heescht natierlech och op der Qualitéit insgesamt vum Secteur. A mir spieren och hei wéi iwwerall, datt einfach versicht gëtt, mat engem Minimum u Personal e Maximum un Aarbecht ze drummen. An och bei eis ass eng optimal Harmoniséierung tëscht Aarbechts a Familljeliewe bei wäitem net méi garantéiert. An dat ass dat, wéi den David gesot huet, grad an deene Beräicher, déi ech hei vertrieden, schwätze mer jo oft vun deene sougenannten Fraeberuffer. Mir hunn an dem Gesondheets a Sozialsektor nach ëmmer iwwer ronn 80 Prozent Frae beschäftegt. Nieft der Tatsaach, dass d'Beruffsgruppe vun den Educateuren, den Infirmieren an esou weider nach ëmmer also typesch Fraeberuffer sinn an dass de Wäert allgemeng, deen deene Beruffer unerkannt gëtt, leider ëmmer manner grouss ass wéi deen, deen anere vergläichbare Beruffer unerkannt gëtt, déi vu Männer, vu méi vu Männer ausgeübt ginn, nieft där Tatsaach ass et einfach e Fait, dass mer an deene Populatiounen eben eng ganz, ganz vill Forme vu verännerten Aarbechtszäiten hunn. Dat heescht, mir hunn e grousse Prozentsaz u Fraen, déi eng Rei Joren aus hirem Beruffsliewen erausklammen, fir sech ëm d'Kannererzéiung ze këmmeren. Dat sinn dann natierlech alles Joren, déi herno en direkten Impakt op d'Pensiounsberechnung hunn, déi net oder net ganz ugerechent gi fir hir Pensioun. Dann hu mer awer och, nieft dem Fait, dass Fraen aus dem Beruff erausklammen, duerch, dank eise sektorielle Kollektivverträg, déi déi dote Secteuren ofdecken, hu mer awer och Méiglechkeete fir d'Fraen erëm aktiv an d'Beruffsliewen eranzeklammen iwwert gewësse Formen. Dat heescht, mir hunn d'Forme vu Congé sans solde, d'Méiglechkeet no Congé sans solde ze huelen, no engem Congé parental, Congé sans solde à mi-temps oder och allgemeng einfach Deelzäitbeschäftegungsrechter, déi mer iwwert de Kollektivvertrag ofgeséchert hunn. Dat bréngt natierlech och alles dat mat sech, dass d'Pensiounsrechter herno massiv dovunner beaflosst gi vun deene Forme vu Kontrakter. Et ass esou, mir hunn eng Majoritéit vun de Beschäftegten an deene Secteuren, déi Deelzäit schaffen. Dat beweegt sech wierklech extrem zwëschen zwou Stonnen den Dag, véier Stonnen den Dag, sechs bis aacht Stonnen den Dag schaffen. Mir hu wäit méi wéi dräi Schichte mëttlerweil an deene Beräicher a mir leien ëm déi ronn 40 Prozent vun de Leit, déi an Temps-partiels-Kontrakter schaffen, an dat ass enorm. All déi Varianten hu wéi gesot en direkten Impakt op d'Pensiounsberechnung. An och do kann ee soen, et ass awer eng weider Diskriminatioun vu Fraeberuffer. Et ass gesot ginn, d'Pensiounsreform, déi geplangten, ass net sexistesch. Wann een awer bedenkt, dass mer eng ganz Rei vu Fraen an deene Secteure schaffen hunn, dass déi op déi dote Formulen zrëckgräife mussen, dann heescht dat natierlech och, dass si méi benodeelegt sinn an der Pensiounsdiskussioun. Si hunn oft komplex professionell Parcourse mat villen Ënnerbriechungen a sinn domadder d'office benodeelegt an der Rentendebatt. Diskussioun. Mir kënnen dovun ausgoen, datt si an Zukunft mat der Reform, wa se esou duerchkéim, bal net méi d'Méiglechkeet hunn, an de Genoss vun enger kompletter integraler Rent ze kommen. An déi Leit, déi dëse Wee wielen, oft aus familiäre Grënn, déi mussen eben elo éiweg ënnert der Menace liewen, datt si an hirer Pensioun net méi garantéiert hunn, an Autonomie an an enger optimaler Liewensqualitéit am héijen Alter kënnen ze liewen. All déi Iwwerleeunge féieren eis natierlech, fir dëse Secteur elo speziell dozou ze soen, datt et e Skandal ass, wann eise Gesondheets a Sécurité-socialsminister, deen dann och nach zoufälleg Ministre de tutelle ass fir dës Secteuren, op de Wee geet an op d'Iddi kënnt ze soen, mir maachen elo mol eng Pensiounsreform, déi dorop berout, datt Leit nach méi laang musse schaffe goe fir hir Rent, hir Pensioun ze kréien. Et kënnt dobäi, datt et inakzeptabel ass, ech mengen, dat ass och schonn den Owend gesot ginn, datt eise bis dato elo gesonden an zolitte solidaresche Rentesystem iwwert dee Wee iwwer laang oder kuerz ofgeschaaft gëtt. An dat och nach d'autant plus, wann ee bedenkt, datt en haut an och an deene kommende Joren nach iwwerhaapt keng Defiziter opweist. Et gëtt kee Grond, d'Race huet et och gesot, dee Katastrophenzeenario do vun der Regierung do unzehuelen. Et gëtt och kee Grond, an et ass och nach guer net plausibel, dese Katastrophenzeenario op déi nächst 50 Joer ze molen, well do ka keen aus der Kristallskugel liesen, do ka kee soen, wéi a 50 Joer d'finanziell Situatioun vun eiser Pensiounskeess ausgesäit. An ech mengen, dat ass och e Wäert derwäert, ëmmer erëm fir et ze widderhuelen, Eis Rentereserve leie momentan bei 11 Milliarden Euro. Et gëtt kee Grond, dësen extreme Spuerkurs ze fueren. Au contraire, wa mir géifen zesummen Alternative sichen, da kënne mer souguer op de Wee vun Aarbechtszäitverkierzunge goen, wat eng jorelaang gewerkschaftleche Fuerderung ass. An duerfir ass et ëmsou méi inakzeptabel, datt eng Regierung e Gesetz wëll stëmmen, wou drop baséiert, d'aktiivt Beruffsliewen ëm dräi weider Joer ze verlängeren, minimum dräi, wéi gesot. Et ass e Skandal, et ass net nëmmen e Skandal, an dat ass och scho gesot ginn, et ass einfach eng Saach vun der Onméiglechkeet. Et ass net machbar. D'Realitéit ass nämlech eng ganz aner. An dat wëssen d'Leit hei, déi an deene Secteure schaffen. Mir wëssen haargenee, dass et oft onméiglech ass, de Beruff nach esou laang weider auszeüben. Mir wëssen ausserdeem, datt d'Patronat och eng ganz aner Virstellung huet, well dat däerf mer net vergiessen an deene ganzen Iwwerleeungen, Si wëlle keng eeler Leit astellen. Si probéiere genee dës Leit mat hirer héijer Anciennetéit aus de Betriber erauszeekelen. Mir erliewen dat vun Dag zu Dag a si wëllen se duerch jonk, méi bëlleg Aarbechtskräft ersetzen, obwuel et genee déi Leit sinn, déi och duerch hir héich Experienz an hir Erfarung eng Plus-value si fir all Betrib, gëtt sech einfach vun hinnen entleedegt, an dat an enger renger kuerzsiichtger ekonomescher Gewënnmaximierungspolitik. Grad och, dat ass och e Sujet, wou een awer muss enke kuerz drop agoen, an de Situatiounen vun de Licenciements économiques, wat mer eben du an der aktueller Situatioun och dagdeeglech kennen als Gewerkschaft, och do sinn ëmmer déi eeler Mataarbechter am séierste betraff. Och do bräichte mer eng Verbesserung, niewebäi gesot, vum Kënnegungsschutz op dem legale Plang. An dann ass et einfach utopesch, eng Aarbechtszäiterhéijung, muss ee sech virstellen, ze fuerderen, wou mer wëssen, dass 25 Prozent vun den Demandeurs d'emploi, déi am Chômage gemellt sinn, iwwer 50 Joer hunn. An eng grouss Majoritéit vun deenen si sougesannte Laangzäitchômeuren. Dat heescht, déi hu ganz wéineg Chancen, um éischten Aarbechtsmarché iwwerhaapt nach Fouss ze faassen. An do feelen och an deem Kontext, an deem Gesetzestext, am Projet feele ganz konkret Iwwerleeungen zu der Beschäftegung vun de Leit an deem Alter. Och do hu mär Ideeën a Propositionen als OGBL, déi mer ëmmer erëm opgeworf hunn. Och do soe mär, et muss eppes gemat gi fir d'Qualitéit vun den Aarbechtskonditiounen vu Leit an deem Alter ze maachen an de Betriber. Mee dat ass de Contraire wat passéiert, et gëtt versicht sech hinnen ze entleedgen. Mir hunn och proposéiert, datt ee kéint kucken, Mataarbechter iwwer 50 Joer aktiv am Aarbechtsliewen ze behalen, iwwer verschidde Methoden, iwwer d'Formation continue, iwwer d'Verbesserung vun der Qualitéit vun de Bedingungen, a se eventuell ab engem gewëssen Alter progressiv op hir Pensioun virzebereeden. Do hu mer och Modeller. Mir hu Proposen, wéi mer kéinte soen, déi lescht Joren ab 57, ab 55 Joer temps partiel schaffe goen a schonn en Deel, deen aneren Deel an d'Pensioun ze goen. Dat géif all Betrib erméiglechen, dem Salarié säi Know-how ze erhalen. Da kann deen dee weider vermëttelen un déi nei a jonk Mataarbechter. An et géif erméiglechen, den, déi eeler Mataarbechter net futti ze maachen, net mental, net kierperlech drop ze maachen an hire leschte Jore vum Beruffsliewen. Grad am Spidolswiesen, ech wëll elo net ze vill an den Detail do goen, do hu mer eng jorelaang Fuerderung, déi an déi dote Richtung geet. Mir hunn e Modell ausgeschafft, en heescht PPV, fir Préretraite partiel volontaire, dee genee op deem do Prinzip baséiert. De Modell, wann en esou duerchkéim, wär käschtenneutral, e wär fir jiddwer Mataarbechter accessibel an e géif dodrop berouen, datt ee Salarié mat engem gewëssen Niveau vun der Anciennetéit, dat heescht eng héich, Eng héich Anciennetéit an e gewissen Niveau vu Remuneratioun kéint op fräiwëlleger Basis op 20 Stonnewoch zeréckschrauwen, zu engem Salaire vun enger 75 prozenteger Tâche. A fir déi aner 50 Prozent giff e jonke Mataarbechter agestallt ginn, deen duerch säi méi niddrege Salaire, well en eben méi niddreg an der Anciennetéit ass, kéint dem Betrib e budgetären Equiliber erlaben. Dass, dat sinn ebe genee déi Solutiounen, wou mir èmmer erëm proposéieren als OGBL a wou mer extrem bedauern, dass an engem Projet de loi, wou gesot gëtt, nach méi laang schaffen, nach méi fuerdere vun den eelere Mataarbechter, genee déi dote Realitéite verkannt ginn an iwwerhaapt net op dee Wee gefuer gëtt. Et ass einfach illusoresch ze mengen, e Salarié iwwer 60 Joer nach kënnen weider schaffen ze doen, wann ee bedenkt, dass d'Aarbechtskonditiounen, d'Pénibilitéit vun der Aarbecht op villen Aarbechtsplazen am Privatsektor, Ech wëll elo net op déi eenzel Secteuren agoen, mee mir wëssen, dass et op villen Aarbechtsplazen esou ass, dass et duerch déi kierperlech an och déi psychesch Belaaschtung onméiglech gëtt, nach méi laang schaffen ze goen. An am schlëmmste betraff sinn do natierlech déi Leit aus den Niddregléinsecteuren. Dat wësse mer. Déi Leit aus deene Secteuren, wou dann oft och nach kierperlech geschafft gëtt, déi hunn esou niddreg Léin, dass et hinnen net méiglech ass, eben am normale Pensiounsalter ze goen an einfach ze soen, Bon, ech verzichten op meng normal Rent an ech gi mat där méi klenger Rent an d'Pensioun. Dat ass eng Illusioun an duerfir och eng Frechheet vun der Regierung, de Leit ze verklickeren, si hätten de Choix an hei wären Alternativen. An et wär eng Alternativ zwëschent, du kanns jo méi laang schaffe goen oder du verzichts eben op deng Rent. Dat ass kee Choix, dat ass keng Alternativ. Et ass kloer, et geet just drëms, Pensiounen ze kierzen. An et geet scho lass mat der Studienzäit. An ech mengen, dat ass och wichteg, ech wëll och elo net virgräifen, ech weess, datt mer aner Leit iwwert d'Jugend schwätze wäerten, mee schonn d'Studienzäit, an dat ass, d'Tracy huet et och scho gesot, gëtt jo elo net méi an der Reform net méi esou unerkannt, wéi et bis haut de Fall ass. Mir wëssen awer, datt et parallel dozou e Phänomen gëtt, bon, et gëtt elo gesot, d'Leit gi méi al, mir mussen se also méi laang am Aarbechtsliewe halen. Et gëtt awer net gesot, d'Leit gi méi laang an d'Schoul. An dat ass eng Tatsaach, mir wëssen et alleguerten. Déi Jonk ginn haut méi laang an d'Schoul, si mussen sech ëmmer weider ausbilden, dat ass gefuerdert, si gi studéieren, fir iwwerhaapt an der Aarbechtswelt Fouss ze faassen. Et ass och richteg esou, datt déi Jonk incitéiert ginn, sech esou gutt wéi méiglech auszebilden. Et gesäit een och an den Offres d'emploi an an der Zeitung, datt jo scho bal de Minimum niveau universitaire, wou iwwerall gefrot gëtt. Dat heescht, déi Jonk gi laang studéieren, si komme méi spéit an d'Aarbechtsliewen eran. An da wësse mer dat och, si kommen a prekär Situatiounen. Si fänke mol scho mat méi niddrege Léin un, si fänken oft an engem CDD un, den nächste CDD, nach e CDD oder wa se net iwwert d'Mesure d'insertion à l'emploi agestallt ginn. Dat heescht, si si schonn d'office an enger relativ onsécherer berufflecher Situatioun. Och an deene Beruffer, déi ech elo hei, Gesondheet a Sozialsecteur, vertrieden, och do ginn d'Ausbildungen ëmmer méi laang. Mir wëssen dat, mir hunn do Fuerderungen. D'Ausbildunge gi méi laang, d'Studiendauere ginn erop. An da ginn einfach mol komplett zwee Joer fale gelooss. Zwëschen 18 an 20 Joer ass d'Regierung elo der Meenung, brauche mer net unzëerkennen fir d'Pensioun. Da kënnt och dobäi, dass och scho kuerz gesot ginn, de Student, dee während senger Studienzäit e Stage mécht, dee gi jo net remuneréiert, kann also och net dorop cotiséieren. Och dat gëtt also net unerkannt. An da muss ee bedenken, duerch déi Entrée tardive an d'Beruffsliewen an all déi prekär Situatiounen, kënnt een an eng Situatioun, zum Beispill e Jonken no der Reform, wann dee mat 28 Joer géif ufänke mat schaffen an dee wéilt seng voll Pensioun, da misst dee bis 71 Joer schaffe goen. Wann e mat 65 wëllt ophalen, dann huet e feelen em sechs Joer an senger Pensioun. An dat dote kombinéiert mat onreegelméissege Karriären, mat Ënnerbriechungen, mat Deelzäitaarbechten, dat féiert kloer dozou, datt et eng Verschlechterung vum Montant vun der Pensioun an d'office zu enger Veraarmung vun de spéidere Rentner kënnt. An dat ass d'Schwieregkeet u sech vun dësem Text. Mir wëssen, et ass eng Reform, d'Regierung huet et fäerdegbruet, déi Reform op d'Been ze stellen, wou et schwéier ass, sech dogéint ze wieren. Mir kréie fir d'éischt emol alleguerten eng grouss mat der Panikkeule, wou mer gesot kréien, hei, et ass Panikmache, mir hunn Europa, mir hu Wirtschaftskris, mir hu Finanzkris, mir hu Rentelach. Domat gëtt de Leit Angscht gemeet an da musse se eben all Ofbau emol hinhuelen. Deen zweeten Aspekt gëtt da gesot, déi Leit, déi elo schonn an der Pensioun sinn oder déi, déi moar an d'Pensioun kommen, Déi verléiere jo verhältnisméisseg am wéinegsten un där Reform. Also braucht Där Iech emol schonn net opzereegen. Also wiert Iech net, Iech betrëfft et jo am mannsten. Déi, déi et am meeschte betrëfft, déi awer wierklech op méifacher Hinsicht do bei d'Lisette gelooss ginn, dat sinn déi Jonk. An do wësse mer ganz genee, wéi schwiereg et ass, haut e jonke Beruffsufänger, fir sech fir seng Pensioun ze interesséieren an deen ze mobiliséieren, mat fir d'Pensioune streiden ze goen. Duerfir wësse mer, dass et en haarden Job ass. Mer begréissen awer och, dass esou Veranstaltungen wéi haut stattfannen. Et ass wichteg, dass mer deem doten Ausdrock ginn. Mer hunn als OGBL och ëmmer erëm an op ville Plaze gesot, dass et Alternative ginn. Mir maache Virschléi. Mir bedauern an kritiséieren um Text, dass ëmmer nëmmen ausschliisslech hei op der Säit vun den Dépensë versicht gëtt ze spueren. Dat hu mer och op alle Plaze gesot. Et misst op der Recettësäit gewierkt ginn, et missten nei Quelle geschaf gi vu Revenuen, et kéint een en zousätzleche Pilier zur Finanzéierung vun eisem ëffentleche Pensiounssystem aféieren, et misst een iwwer dee Wee nei Recetten am System bäisteieren. Ee Beispill ass eeben och scho gesot ginn, D'Cotisatioune an d'Pensiounskeess si plafonéiert. Dir wësst dat vläicht, den OGBL fuerdert scho Joren en Deplafonnement vun deene Cotisatiounen. Dat géif bedeiten, datt déi Leit mat de ganz décke Gehälter och elo proportional d'selwecht géifen an d'Pensiounskeess cotiséieren, wéi déi, déi ebe manner wéi fënnef Mol de Mindestloun verdéngen. Mär ginn awer och op aner Weeër, mär soen, et kéint een op alternativ Weeër vu Cotisatioune goen, am Stil vun deene Cotisatiounen, déi mer fir d'Assurance dépendance maachen, déi eben net plafonnéiert sinn an déi och op alle Revenuë vum Patrimoine cotiséiert. ginn, wat dann eben net nëmmen um Loun ass an och eng zousätzlech Quell kéint sinn. A mir hunn och ni verheemlecht, dass, wa weider Finanzéierungsproblemer bestinn, dass et och eng liicht Erhéijung vun de Cotisatioune méiglech a virstellbar ass. Mee nee, eis Regierung ass der Meenung, si brauch net op déi dote Weeër ze goen a si setzt ebe lo nach eng drop, 2013 soll dann den Ajustement ewechfalen. Dat heescht, wann d'Léin allgemeng an d'Lut ginn, ginn d'Renten net méi un dës Entwécklung ugepasst a si verléieren doduerch natierlech permanent u Wäert par rapport zu de Léin vun der aktiver Bevëlkerung. Dat betrëfft net nëmmen deen haut an der Pensioun ass, dat ass wichteg ze soen, et betrëfft och deen, jo, pardon, ech hunn elo net op d'Auer gekuckt, et deet mer leed, wann ech ze laang sinn, mee ech sinn awer elo och wierklech bal um Enn ukomm. Op jidde Fall, ech mengen, ech brauch dat net ze soen, mir sinn dogéint, dass den Ajustement ewechfält. Dat ass kontraproduktiv a widderspréchlech souwisou mam Reformprojet. A fir ofzeschléisse kann ech just soen, dass mer als OGBL geplangt hunn, am Hierscht massiv géint déi Austeritéitspolitik do virzegoen, op alle Pläng. Mir wäerten de ganze gewerkschaftlechen Aktiounsprogramm, op d'Bee stellen, deen iwwert de Mount September an Oktober leeft. A konkret schonn en Datum fir ze nozéieren, kënnt der alleguerten opschreiwen, De 16 Oktober wäerte mer eng grouss Maniff géint d'Pensiounen, géint d'Pensiounsreform, géint den Agistements reform virun der Chamber an der Stad organiséieren an duerfir en Opruff un Iech all, dodrunner deelzehuelen. Ech soen Iech Merci.